Yoo ahwɛfoɔ sɛdeɛ da bia meka me sɛ Akwasi TV deɛ nneɛma a ɛhu nneɛma a w'ani nna sɛ yɛde bɛbrɛ wo no ɛno na da bia yɛdɛ yɛde brɛ wo medi ara ne GH Opanka metena ase sɛ deɛ a me ne akuku dam mpanimfoɔ bi a kyɛ sɛ kurom a yɛntaa hu wɔn nanso da bia yɛte wɔn din me nsa aka ɔpanyin kɛseɛ bi wɔ ha sei yɛ a me ne no ba bɛtwetwe nkɔmmɔ me ankasa me mmɔ ne din me ankasa me nka hwee baa mepɛ sɛ ɔno ankasa ɛkasa na ahwɛfoɔ so hu sɛ nipa asomasi nie ɔfa Mepaakyɛw yɛfrɛ wo sɛn? Ɛɛ, wei deɛ ɛdi nkan mɛkyea m'atiefoɔ nyinaa ba Akwasi TV so. Me din ankasa de Akwasi Antwi. But me nsamena ne ne dodoɔ no a ɛdin a ɛde frɛ me yɛ Ras Nene aka Awudifoɔ Hene. Yeah. Piaw!
Ɔfa Ras Nene aka Awudifoɔ Hene. Ɔfa, ɛɛ, wotwa sini. Mepaakyɛw, sini dodoɔ sɛn na wowɔ wɔ abɔnten? Ɛɛ, sini dodoɔ a ɛwɔ abɔnten deɛ, sɛbio so sɛbio ɛnyɛ ado, te sɛ wato boɔ abɔ ɔsoro ataa so, ɛdɔɔso, mentumi nkan, mentumi nkan.
Pia, na ayɛ sɛ ɔfa, kyerɛ sɛ adwuma a wɔayɛ agu kurom ha no a nkurɔfoɔ rehwɛ no, ayɛ sɛ ɔfoɔ nwi no, ɔka sɛ ɔretutu a gye sɛ adeɛ kye, wate aseɛ? Ɔfa, Ɛɛ wobɔ wo din ɔfa Nene aka awudifoɔ hene. Mepaakyɛw ɛyɛ dɛn na wonya edin Nene no? Ɛɛ edin Nene no deɛ ɛɛ yɛka sɛ yɛdi adwene da akyi a yɛbɛhwe fra. Ɛɛ ɛkyerɛ no mɛkyerɛ din no ase wɔ akwasi TV so ama obi ahu edin no ase. Ahaa. Pia ɔfa se ɛkyerɛ ɔbɛma ahwɛfoɔ nyinaa ahu sɛ din no ɛkwan sei ɛkwan sei na ɛfaa so maa no yɛɛ dɛn ɛnyaaɛ. Ɔfa, mepatwɔ wawale? Oh, menwaree, awareɛ deɛ menwaree. Ɔfa, wowɔ ba?
Ɛɛ, mewɔ ba baako. Wowɔ ba baako, ɔbaa anaa bɛrima? Ɔyɛ bɛrima.
Piaw.
Ɔfa, mpatwɔ, yɛka Nene, Nene, ɔacte sini, awudifoɔ hene, otwa sini ne adeade. Ɔfa, wo ankasa no, wofiri he ne yɛwoo he ne yɛtetew wɔ he fa? Ɛɛ me firi kumase kuro dua yɛ a ɛyɛ kumase tafo ɛhɔ na me firi yɛ wo me tete me yɛ me bibia yeah. Okay okay mate aseɛ na ayɛ sɛ ɔfakyerɛ mu a ɔyɛ asante ne ɔyɛ ɛɛ asante de seɛ kron kron kron kron kron tafo aha yɛ a na yɛwoo no ɛtetee no aha yɛ a na ɔdi ne dwuma yɛ ne ɔfa ɛso de abɛyɛ ɔfa ne ne ɔfa wobɛtumi aka wo wo first movie a wotwa ayɛ akyerɛ yɛ. ɛno deɛ ɛno deɛ. wonkae.
menkae menkae menkae.
pia ɔfa nam ne ne twetwe nkɔmɔ sɛdeɛ deɛ bia meka no mesi akwasi tv deɛ kyɛ sɛ nneɛma a ɛma wɔ ani gyeɛ nneɛma a kyɛ sɛ wodwen ho a wobɛdwene akɔ akyire wonte aseɛ ɛna wote aseɛ so a wontumi nkɔ akyire wate aseɛ me ne ɔfa na ɛtwetwe nkɔmɔ no ɔfa ne ne yɛ adodoɔ no anim no kurom ase sɛ awudifoɔ hene Sɛ ɛba sini mu deɛ a, ɛba acting deɛ a, aah, obiara nni hɔ, obiara nni hɔ. Ɔpanyin kɛseɛ yi, ɛna megu so a ɔne no retwetwe nkɔmmɔ yi. Ɔfa, ɛɛ, nnansa yi yɛtetee sɛ awudifoɔ hene ayi, ɛɛ, man baako yi deɛ wɔagya ne tirinwi agu so bebree yi. Eeemm mo ara mo nkorɔfoɔ yi deɛ ɔdii kan baeɛ yi tutu ɛhɛn yɛtetee sɛ ɔfa wo na womaa tutu gyɛɛse no twa ɛɛ aseɛ kyerɛ sɛ. Sɛ sɛn. Nkurɔfoɔ reka sɛ oo wo baeɛ no ɔno na ɔyɛ awudifoɔ hene ɛna wo baeɛ nti wo baeɛ na asɛ wo na waba abɛ asɛ waba abɛ condemn ɔno no ama sisi a wo na awɔ so me nkurɔfoɔ keka ɛwɔ abɔnten a mate bi. Ɛno na mpɛ sɛ woka kakra. Eh, deɛ no deɛ, deɛ atiefoɔ bɛka no, ɛnyɛ nokorɛ. Tutu yɛ obi a ɔyɛ me nua paa. Me ne no na ɛhyɛ aseɛ, yɛkɔ, yɛba, yɛyɛ biribiara. Ɔyɛ me nua paa, up to now koraa, da biara me ne no nam a yɛdi nkɔmmɔ yɛ biribiara. Enti no deɛ ɛnyɛ nokorɛ. Pia o ahwɛfoɔ sɛdeɛ da biara meka mesɛ atesɛm mate mate wei ne wei no ayɛ a na ma yɛmfa nyɛ asɛm sɛ nnipa no ankasa anto n'anom tuo anka ama wo nso woanhu bi anaa woante bi a nkɔgyina baabi nka ɛne yɛse na wayɛ sei na wayɛ sei nso ebia na nnipa no na ɔnyɛ akyi Ɔfa ma memmusa wo asɛm wei mate sɛ yɛse woate Rasne ne Family Entertainment bi ɔfa ɛno no ɛho asɛm te sɛn? Ɛɛ, deɛ ɔreka no nyinaa ɛyɛ nokorɛ. Ɛyɛ Rasneh ne family entertainment. Wate aseɛ? Na nnipa yɛbɔ bra na Awurade yɛ w'adom na ɔma wo nimdeɛ a, nimdeɛ no nka nhyɛ kwa. Ɛsɛ ɔso wotumi de tete afoforɔ a wɔn ba na aso deɛ ɛwɔ wo tiri mu no na aso wokyerɛ wɔn mu. Wɔn nso so atumi de abɛsom, wɔn nso tumi de ayɛ bɔ bra anaa wɔn nso wɔatumi de atete afoforɔ. Piaw na ɔfa sisi a woyɛ actor ana wo so wate entertainment family nti ɛyɛ sini sini adwuma na wokyerɛ nkurɔfo anaasɛ biribiara a nipa no tumi yɛ bia. Ɛɛ edi nkan no ɛha na ɛyɛ m'ani gye sɛ mewɔ Kwasi TV so na yɛyɛ kunkyerɛ kunkyerɛ nsɛm mu pɛnsɛn pɛnsɛn nsɛm mu a na m'ani agye paa in fact baa deɛ teɛ ne sɛ n sɛ abere biara mekasa a mekasa fa street boys ɛne ghetto boys ho sometimes yɛwɔ ghetto boys ne street boys bi wɔ a nimdeɛ a wɔn wɔ no ɛnyɛ nimdeɛ ketewa but yɛ a ne yɛ mu wɔn wate aseɛ eti so wohwɛ mu a star biara from ghetto Star biara from ghetto wate aseɛ me ɛhɔ na mefiri a mebaeɛ but baabi a mefiri ghetto no a mebaeɛ no mehwɛ me nuanom ghettofoɔ nkɔlɛguo nimdeɛ ne nneɛma ɛkura wɔ mu a ɛni kwan sɛ mema wɔ mu so yɛ dɛn ɛka nti deɛ awurade dodom me a ɔyii me pieeɛ no ɛsɛ me so mede te saa rasene ne family entertainment na meboaboa wɔ mu ano na akwadaa bi ɔwɔ nimdeɛ anaa talent na me so mede boa no na ɔno nso tumi bɛpeke Ɔpeke a, yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɔnkɔ ho, ɔbɛsesa afiri saa nneɛma no ho. Sometimes saa nkwadaa no yɛ a na yɛpo wɔn, obiara mpɛ sɛ ɔkwadaa bɔne bɛba ne nkyɛn. But the more wobɛfra akwadaa bɔne no na ne no atena ase adi nkɔmmɔ ho sɛ, ah, dabi, wo talent yɛ wei, yɛ wei, yɛ wei no, ɛma no firi saa nneɛma bɔne no, ɔnkɔyɛ. Nti na maa botaeɛ a ɛmaa metumi de tee saa Rasnene entertainment family. Piaw, sɛdeɛ da biara meka no, Akwasi TV deɛ, mesɛ nneɛma a ahinta, nneɛma a akɔtetɛ baabiara deɛ, yei ara na yɛde bɛbrɛ wo. Yɛnni hɔ a, obiara nni hɔ. Paul Amantam, yɛsene adikanfo no no. Woate aseɛ? Da biara meka kyerɛ wɔn sɛ, kɔ Facebook, Instagram, kɔ Twitter, baabi a wobɛkɔ biara no, wobɛhu yɛn live. Like yɛn, follow yɛn. Afei last hour koraa no fa wo phone no kɔ play store bɔ Akwasi TV wobɛhu sɛ app no atwe ne ti kakrakaa. Install gu wo phone no so biribi a yɛyɛ biara no yɛne wo bɛkyɛ ho asɛm. Meahu sɛ ɔfa asɛm wei ɔfa eh nkurɔfoɔ keka sɛ asɛ wasan ne artist bi ne adeade ebi yɛ musicians ebi yɛ dancers Ɛyɛ nokorɛ anaa sɛ ɛyɛ atesɛm? Ɛnyɛ artiste nko ara, mesesa ne musicians, footballers, eh, obi a ɔtu mmirika, ɔyɛ sports, obi a ɔyɛ nneɛma bebree, mesesa ne nnipa bebree. Yɛwɔ nkwadaa no bi wɔ hɔ koraa no a, ɔwɔ, Nyame ama no adom wɔ no so a, metumi boa no ma ɔno nso tumi pirikyi twe akra de ba Awurade mu. Enti nyɛ footballers ne musicians nko ara, ɛno deɛ bebree. Pia ɔhwɛfoɔ sɛdeɛ ɔfa akyire mu no eh ɔfa yɛse wonim bɔ ɔbɔ paa. Oh menim bɔ ba yi sei deɛ ho sɛ wayɛ mmerɛ mayɛ mmerɛ ɔfa sɛ ɔwerɛ ne mpaboa agu hɔ eh ɔfa yɛse woto nwom. Oh ɛno na meka kyerɛ sɛ obi a ɔwɔ ghetto biara no Nyame maa no nimdeɛ a ɔyɛ biribiaa a ɔbɛtumi ayɛ. Ok ɔfa ɛɛ yɛnsɛe mmerɛ yɛnsa adagyeɛ pii no wate aseɛ yɛse nsuo wei ɛkyɛ wɔ toa mu a na ɛɛyi hwa wate aseɛ ɛna sɛ woyɛ adeɛ ma no boro so a na afunu nipa ɔfa yɛnsɛe mmerɛ no mepɛ sɛ me ma wo 30 seconds platform na woto nnwom kakra Because mahu mate wo track bi baa mempɛ sɛ mebɔ din mepɛ sɛ woaa wogye na woto kakra na ahwɛfoɔ nso hu sɛ ampa ɔfa asɛm a ɔɔka no ɛnyɛ ntorɔ na ɔɔtwa ɛba nnwom toɔ a ɔnim ɛna ɛba asa so a ɔnim sa ɛna ɛba sɛ yɛ acte a aa ɛno koraa deɛ mɛnkɔ hɔ na ɛba bɔɔ bɔ deɛ a gyaegyaegyagya nti ɔfa mepɛ sɛ megyae kasamu no ma wo na wo ankasa wo woyɛ actions kakra ɛma ahwɛfoɔ nso hwɛ. Ɛɛ ahwe deɛ mɛyɛ anaa nnwom deɛ a mɛto a, but deɛ ɛbɛma wo bɛgyima di anaa nnipa bɛgyima di no, mɛtumi de saa Kwasi TV no ato nnwom ama atiefoɔ a ahwe. Paa ɛ, aha na ɛyɛ me dɛ no, aha no, aha no, agorɔ no, aha no na ɛyɛ dɛ no, ɔfa sɛ ɔde Akwasi TV wei, ɛnyɛ sɛ ebia nnwom a watwe ato o, ana waka sɛ ɔbɛto akyerɛ wo, wei ɔgyina ha yɛ ankasa ama freestyle na ɛpue firi nti wei yɛfrɛ no fa w'adwene yɛ biribi, creativity Wate aseɛ? Ɔfa so ɔbɛma yɛ, ɔde akwati TV bɛma yɛ free star, mom yɛnkɔ hwɛ ɔfa, mom yɛnkɔ tie ɔfa. Ah nti ɔmo twɛn me sɛ mɛto anaa? Oh ɔmo twɛn wo.
Woyɛ sure? Me yɛ sure paa. Ɛbon atiefoɔ. Akwasi TV ee Akwasi TV Akwasi TV ee Akwasi TV Ɛhɔ na menya kaseabɔ Ɛhɔ na menya asɛmpa Ɛhɔ na menya afutuo Ɛhɔ na me ho tɔ me Ɛhɔ na te m'adwendwen so Akwasi TV ah Akwasi TV mepɛ Akwasi TV ah Akwasi TV ah ah Fiaa hwɛfoɔ, wei deɛ ɛnyɛ me na mɛka, ɛna ɛnyɛ obi na ɛbɛba abɛka akyerɛ wo, wo ankasa wohwɛ, wo ankasa wotie deɛ ɛkɔ so no, wate aseɛ. Mese kɔ Facebook, bɔ Akwasi TV, like, follow yɛn, yɛ page no, na kɔ Instagram, Twitter, baabi a wobɛkɔ biara no, Akwasi TV. Last hour no koraa no, mese download app no wɔ Play Store na bia ɛyɛ biara, yɛne wo bɛkyɛ. Me din ara ne GH Opanka, wobɛtumi afrɛ me